Den Invité vun der Redaktioun. Dat ass haut de Moien beim Annick Goerens de Ben Müller vun déi Lénk. Jo, gudde Moien, Här Müller. Gudde Moien.
Dir sidd 25 Joer al, Dir kommt vu Péiteng, schafft fir déi Lénk, also fir d'Mammepartei, als politesche Coordinateur. Dir sidd zanter 2016, 17 politesch aktiv, also soe mer ronn siwe Joer, dat och bei déi jonk Lénk. Wat huet Iech deemools als Jonken, also mat 18 Joer, da beweegt, fir Iech politesch z'engagéieren? Ech mengen, dat war eng ganz Rëtsch vu Saachen. Ech, dat war ongeféier ëm 2017, dat heescht, dat waren d'Presidentiellen a Frankräich, wou de Jean-Luc Mélenchon eng Campagne gemaach huet, déi extrem vill op Jonker viséiert huet, déi extrem vill op Diversitéit a Solidaritéit an der Gesellschaft geziilt huet. Gläichzäiteg gouf et a Groussbritannien gouf et den Jeremy Corbyn, an den USA gouf et de Bernie Sanders an et gouf och rëm ëm 2015, 2016 D'Revolutioun a Rojava, déi mech och extrem geprägt huet, déi mech och, déi ech extrem verfollegt hunn an déi och vill Wäerter vun deene representéiert huet, déi ech an enger Gesellschaft gäre wëll gesinn. An do hunn ech mer geduecht, da muss ee sech och do, wou ee lieft, asetzen, fir eng besser Gesellschaft ze kreéieren. Da schwätze mer eng Kéier iwwer déi Wäerter. Firwat wollt Der Iech onbedéngt bei deene Lénken a bei Jonk Lénk engagéieren? Also ech mengen, wat déi Lénk mat der kommunistescher Partei vläicht e bësse vun anere Parteien ënnerscheet hei zu Lëtzebuerg, ass et, datt et halt eng kloer antikapitalistesch Partei ass, datt eng Partei, déi queerfeministesch ass an datt eng Partei, déi intersektional denkt. Dat heescht, datt eng Partei, déi u sech all déi Lütte vun den ënnerdréckte Leit a vun de Minoritéiten ophëlt an déi probéiert, eng Gesellschaft ze kreéieren, wou wierklech jiddweree vun de selwechte Privileegien profitéiere kann. Ech hu vill och gemierkt, datt ech als wäissen Typ, gebuer zu Lëtzebuerg, extrem vill Privileegien hat, déi aner Leit net haten, déi zum Beispill 5 Kilometer op der anerer Säit vun der Grenz gebuer gi sinn an déi doduerjer esou vill Saachen net haten, déi mär quasi an Wie geglurcht gi sinn, nëmme well ech esou gebuer gi sinn, wéi ech sinn, an dat fannen ech net gerecht. Dat heescht, Dir wëllt eppes veränneren, dat héiert een, mee dat ass natierlech och schwéier, wann ee sech da bei enger Partei engagéiert, wou ee weess, datt déi an der Minoritéit ass an net, oder esou séier mol net, an eng Regierung kënnt. Dat stëmmt op enger gewësser Aart a Weis, mee op enger anerer Aart a Weis géif ech awer och soen, datt politeschen Engagement net onbedéngt dofir, dorobber soll hinzilen, gewielt ze ginn. An deem Mooss, datt een nëmme sech d'Partei auswielt, well ee seet, ok, do hunn ech déi beschte Chancen, fir iergendwéi op eng Plaz ze kommen, fir do ze sëtzen a fir sech iergendwéi wichteg virzekommen. Fir mech ass Politik en Engagement, dee vun Häerze kënnt an en Engagement, dee wierklech doriwwer hinaus ziilt, eppes veränneren an do do dohannert zu 100 Prozent ze stoen. An ech mengen, dann sicht ee sech déi Partei aus, déi deem am nootste kënnt, an dat war fir mech déi Lénk. Dat heescht, et kéint een am Fong soen, datt Der Iech selwer e bëssen als en Idealist gesitt? Ech mengen, wann een net méi idealistesch ka sinn an enger Gesellschaft, dann huet ee vill verfeelt, well et sollt ee jo ëmmer zu dem Beschten histriewen an enger an Dann bezeechnen ech mech gären als Idealist, och gären als als Persoun, déi an eng un eng Gesellschaft gleeft, déi perfekt ka sinn. Mee ech mengen, wa mer net un un d'Stäre géife schéissen, A souguer wa mer se verfeelen, da kënne mer eis trotzdem nach um Mound festhalen. Dat heescht, mer kommen awer ëmmer e Stéck virun. A wa mer net un eng perfekt Gesellschaft gleewen, da komme mer halt néierens hin. Et war jo net esou einfach, Ben Müller, fir am Virfeld eppes iwwer déi jonk Lénk ze fannen. Hunn ech dat elo richteg verstanen, och am Virgespréich, dass Der grad derbäi sidd, fir Iech do frësch opzestellen als jonk Partei? Jo, et ass esou, datt halt bei lénke Persounen zu Lëtzebuerg ëmmer e bësse méi schwiereg, datt dat eng Kontinuitéit bleift. Dowéinster hate mer ëmmer méi, also öfter schonn, domadder ze kämpfen, fir déi Jonk zesummenzehalen. Well wann ee jonk ass a progressiv denkt an zu Lëtzebuerg grouss ginn ass, ass d'Warscheinlechkeet zimlech héich, datt een fir d'Studium an d'Ausland geet. Dat heescht, mir hunn oft Aktivisten an Aktivistinne gehat, déi bei eis wierklech aktiv waren, déi dann an enger Generatioun quasi zesummegeschafft hunn an déi dann ewechgefall sinn, well se alleguerten iergendwou anescht eis histudéiere gaange sinn. Mee mir hu lo viru kuerzem e puer, eng Rei vun Open Meetings organiséiert, wou mer virun allem op d'Logementsproblematik agaange sinn a mer sinn awer elo eng, gutt Grupp, déi zesummegewuess ginn ass an déi och relativ aktiv ass an déi och Bock huet, vill Saachen ze veränneren. Dir hutt Bock, Saachen ze veränneren. Dir stitt elo zu Péiteng op der Lëscht fir déi Lénk. Firwat wollt Dir um Gemengenniveau aktiv ginn a firwat soll een Iech wielen? Fir wat steet de Ben Müller? Also ech géif soen, Ech fannen ëmmer schwiereg ze soen, et soll ee mech perséinlech wielen, well dat ass och ee vun de Grënn firwat ech bei déi Lénk aktiv sinn, et ass e Kollektiv. An ech mengen et ass och wichteg, datt bei eis, d'Programmatik steet am Zentrum vun allem an ech gleewen un déi Programmatik, mä déi aner 18 Persounen, wou op der Lëscht sinn, gleewe genau esou gutt un déi Programmatik an dowéinster Déi Lénk sollt ee wielen, wann een eng progressiv, ökologesch Gesellschaft wëll hunn, wann een eng Gemeng wëll hunn, déi no um Bierger ass, eng Gemeng, déi gemaach ass, fir do ze liewen an och gutt do ze liewen, dat heescht, wou ee vill Gringes huet, wou ee Commerce de proximité huet, dat heescht, wou ee esou eng, et gi Projeten am Ausland, fifteen minutes cities, dat heescht, wou een alles quasi a ge spadséierbarer Distanz huet. An ech mengen, dat ass ee vun den Hauptsujeten och vun der Lénk, eng schlau Urbaniséierung, eng zukunftsorientéiert Urbaniséierung. A firwat ech mech elo perséinlech fir d'Gemengepolitik e bësse méi interesséiere wéi vläicht fir d'Chamberspolitik, ass och zréck Zréckzeféieren op Rojava zum Beispill. Rojava ass e Projet an Nordostsyrien un der türkescher Grenz, majoritär kurdesch bevëlkert, déi sech extrem vill op lokal Strukture baséieren. A fir mech ass dat déi Aart a Weis wéi Politik sollt gelieft ginn. Do wou Leit liewen, solle se och kënne schaffen, se sollen och do kënnen akaffe goen, se sollen do och kënnen hir Fräizäit verbréngen. Déi jonk Lénk also wëllen no bei de Leit sinn. Ech wëll bësselche méi konkret ginn. Wat si lo Fuerderunge vun déi jonk Lénk a Punkto Gemengewahlen? Also ech menge virun allem, wat wichteg ass aus Vue vu jonke Leit, ass de Logement. Dat ass ee vun de gréisste Problematiken, déi mer hei zu Lëtzebuerg hunn. A virun allem bei Jonken mierkt een et richteg schlëmm. Also ech mengen, ech hu lo vill Leit a mengem Frëndeskrees, ech hu lo 25, krut lo viru kuerzem réischt meng éischt Wunneng, wat un sech nach fir vill Leit un sech relativ jonk ass, jonk ass an ech hunn och, ech sinn och den éischten a mengem Frëndeskrees deen eng Wunneng huet an wann een dat mat eisen Eltere Generatioune vergläicht zum Beispill, déi waren oft scho mat 21 oder esou dobaussen an déi hate komplett aner Situatiounen, dat heescht déi konnte sech deelweis Saache kafen an bei eis ass et, ass et schéi wann ee vun lounen schwätze kann, ne? An ech mengen, do hu mir extrem vill Fuerderungen. Dat heescht, dass een zum Beispill och esou wäit geet, dass ee Wunnengen, déi eidel stinn, déi nëmmen dofir benotzt ginn, fir ze spekuléieren, dass een déi enteegent. Well ech mengen, fir eis ass et déi ganz kapitalistesch Logik, an där den Immobiliësektor gefouert gëtt, ass net drobar. Nieft dem Logement, wat sinn aner Fuerderungen, déi Der um Gemengenniveau hutt? Also do ass och vill Participatioun, déi eis wichteg ass, dass een halt wierklech d'Gemengepolitik esou ëmstrukturéiert, an ech mengen, do muss ee wierklech vun enger kompletter Ëmstrukturéierung schwätzen, dass se méi flächendeckend demokratesch ginn. Dat heescht, dass Projeten och e bësse méi demokratiséiert ginn, dass. Gemengepolitik besteet zum Beispill aus de Gemengewalen, déi all sechs Joer nëmme sinn, wou een nëmmen all sechs Joer ka wierklech matschwätzen. Da sinn och vill méi Quartiers. D'Leit méi abënnt am Fong. Genau, an déi sinn och virun allem méi quartiersbezunne schafft. Dat heescht, da si mat, kann een net eng ganz Gemeng zum Beispill. Ofstëmmen, also kann ee schonn natierlech maachen, mee ech mengen, et ass net schlau, eng ganz Gemeng ofstëmmen ze loosse fir, wann an engem gewësse Quartier soll eppes gemaach ginn. Ech mengen, do muss ee wierklech fiederen, datt d'Leit an hire, an hirem Quartier sech wuel fillen, esou wuel fillen, datt se gäre wëllen aktiv mat dru schaffen. An dat ass och fir eis als déi Lénk, dat ass ëmmer, dat ass ëmmer schwiereg ze soen, also et ass einfach ze soen, mee et ass schwiereg ze änneren, d'Politik ass matmaache vu ville Leit an Net nëmme vu politesche Parteien. Dann nach eng leschte Fro, wou ech Iech am Fong erëm wëll drop stoussen, well mer am Virgespréich schonn iwwert Är, iwwert déi Fuerderung geschwat hunn. Do geet et ëm de Waasserpräis. Genau, dat ass e gestaffelte Waasserpräis. Dat ass elo eng Fuerderung, déi zwar éischter vun der Mammepartei kënnt, mä dat ass eppes, wou, un sech vill schéin a richteg gutt Applikatioune kinnt hunn. De gestaffelte Waasserpräis ass vun eis eng Fuerderung, datt e bestëmmte Waasserbedarf vu 50 Liter, deen och international festgeluecht ginn ass, dat ass e Bedarf, deen all Mënsch un sech sollt zegutt hunn a sengem alldeegleche Liewen. 50 Liter pro Dag? 50 Liter pro Dag wären op de Kapp gratis. Déi nächst 50 Liter, dat heescht, dass dann all Kéis op eng Déngens vu 50 Liter gestaffelt, déi nächst 50 Liter géifen dann zu engem méi soziale Präis verkaf ginn. Dat heescht, do misst een da Geld dofir bezuelen, mee et wär trotzdem nach e soziale Präis, fir déi Leit ze entlaaschten, déi halt d'Waasser benotze mussen, mee wat et méi héich, wat de Konsum méi héich gëtt, dat heescht, wat een och méi onökologesch ass, wat ee méi Waasser verbëtzt, wat ee vill méi Geld muss bezuelen. Dat heescht, mir bestrofe wierklech déi Leit, déi d'Waasser verschwenden. Konkret Fuerderungen deemno vun déi jonk Lénk, dat war de Ben Müller. Merci fir dëst Gespréich. Merci och.